An tyena bino ba lutwa lokke tye tetek lokke tek dok cwinye cwer cwer mo ento pud pe tye too late waci lacol bolo caro lok ni nguk cet gwok ma pud lyet. Lwak te gwok, diki gwok pe nongo akonye dye kal-li nyo idog gedi matwala an acwalo ciko ma tetek. In ingene ba ingene dok itamo ni in aye Content creator ma dong loyo weng i YouTube. Nen ba. Gini ikano ni kitimo kumeno we. Omyero imak cali ki jo gang wiken. Ci inen ka inongo gimo. Pien dong ii gageo tutwal li.

Ingeya we? Tim ber bed iworo. Tek kwo in ingeyo ka ma in ia iye, in ingeyo ka ma an aa iye. Tek ikwanyo woro iketo i komwa, iketo i kom boss man ci ber. Ento tek imedo dok ki wini me YouTube jamini weng ni, 'Hee boss man kono oo kidongi nok. in gidongi nok. Pien kit ma in itye timme kede bedo calo ni in iromo dongo boss migo, bedo calo idit dit mo ma dong pe larre. Tek kwo, yeny ka ma boss mig tye iye, wubed kede piny ityek lok kene wek dangnge ki nying boss migi YouTube. Iniang? ka pe an ayenyi. Tek kwo.
Tek kwo Wilfred. Tek kwo. Ki cwiny me omego in pe ingeya ba? Gwok magi tye ka neno cal la eno, cal mere macal-li pe ingeya. Ine awaci ni gini ka onongo ni Euthiopia. Nyo myero imak calli ki cal laco gangu keken ci dong i posti ci i uploading kunu ci inen ka inongo gin mo ange i Uganda kany ngat man ci ki twero ne pire tek cik myero aluba bene dok twero pa ngat acel acel myero ki wor Bedo ber ka ipenyo ngat moni ni amaki kadi pe amaki ka iniang leb acwele eno ci nongo iniang alego alega ni ki cwiny me omego in iti jonalic ba dong ma gidongi ni pud oywek nok nongo gin omiyo awacci. Dong ma gidongi ni pud oywe manok in ilwongo ni in itye journalist ba dok in iwaco ni youtube omiyo manager ni tye ba tek kwo wek agik kakany ento ciko ni acwali ma tetek. Nong kare Gosmic pe obedo ngat mo ma nyek ya omera tek kwo en ci popularity ma ineno acalo in ni ba pe kinongo tetek pe kinongo tetek kodi ma in itye ka yenyo ineno tetek tim pe obedo ladani ya tek kwo. Otim pe obedo leb kom dong ba tek kwo konya akonya waolo ki drama in kadi a tyeko lok komi o kadi mere i blo eni we man atye ki gen ni tek kwo iwinyo lokwa ma waloko eni. Gicako neno, ee, wuneno wee, awobi pa boss megi, ee, awobi pa boss megi nongo gitye ka lok kuman kuman ni myero kiwana, ee, awobi pa boss megi, awobi pa boss megi, ineno wee, ai, ki dong aniang ni tye jo moni kene gitye gin adek angwen, en aye gitye ka pii, dok gumako ki wai ni pingo pe imak boss mego, ee, mak boss mego, ka iyeny ngat imako ya, ka ingiyo ngat ma iromo makone ya. Eka wun jo mukene bene cen tye i wiwu. Wun kong in kong pe ineno lewol pa ngatu moni kong ka in iromo makone? Man dong ni icito ka dot, tek kwo dong ni icito ka dot. Hmm, aci adoro boss migi. In nyi pud ocako winye, en pe boss migi wa nyi ocako winye yaka de ca wec in winyi ma tetek. Ka boss mig wa ni tute ki boss mig tek wa ingwe cet. Tek kwo alega lega omera.

Awacci lok ada ba, cik ma i Uganda-ni ma ye ni imak mere cal pa ngatu mo iter ka mo ma in iye icenne pi in peke ba, tye? Ka tye ci kel wek wanen wek ci atuk ki deleting lokka ni wabedo cur ni cik mo tye i Uganda ma ye mere imak calla cit i posting ka ma ingeyo. Lawot olegi mot ni tek kwo gik tico ki jami me para, gik tico ki konten ma ka mega. Nut te lokke ni pe imak calla ite ka mo ciko ma tetek wucit ilok wunu ni wumot wucit inge wumot aloko ma tetek pien wan macalo bulu. Kitye ka temme ni omyero kiti kedwa, ento ka pe bedo ryek, can pe kiribo ki adong. Ka iribo can ki adong wod ma, inongo ibedo pe eo weng ba, ibedo pe eo. Myero awacci ni wot a bocmig otim wod pa Aryemo, honourable bocmig otim wod pa Aryemo, himself Mister six eighty nine.

Ludok adi ma wod pa aryemo okelo kwede ki kulu in pe ingeyo ba? Tek kwo, tek kwo, tek kwo. Ka ka jo mukene bino ka pede ki nying boss mig, jo mubedo i nget boss mig ba, awinyo gibino ka ka ka pede o, ci jo mukene tye ka ket gum ni en lapwony, aya jo mukene ni en lakwoco, edongo blur. Wer be ki boss migi ba. Bedo be kacelo be ocamo cene ma boss migi ocamo be jeng wa gange be ki mine wa cene. Ma bonzo en, ma bonzo in icet ta gwoko dog gi iti laco. Ka ki ryemo oko, ka ki ryemo oko ci dok cero ka gwok ngoka. No miro ca mete ki ngweco boda boda aliba cel cel loyo neno. Loyo loyo loyo bedo abeda lak lok ki nying lawoti ba. Yen ma bonzo.
Ti biacara, yiny biacara. Ti ki gum ma Lubanga omiyi. Ka ngat moni owacci ni, A, wod maa, gam en, cit iyelle kela ma kuman, gwok dog ticci. Pe icit i bar ka pe itiyo. Iwinyo? Everybody must work.